muri mutumwa waMwari hatisi kukuonai nhasi samai Mandeya watinogara tichiziva tichiseka nawo asi nhasi mauya kwatiri with a message that is going to bless us masikati ano um, tine ndoziva tine, eh, tine mazwi amapiwa naMwari achakumbira muverengi wedu

Amen.
Amen. Mazvita nekuverenga kwakanaka muverengi weshoko. Amen kuti ndiri kunzwika here?
Muri kundinzwa zvakanaka? Ehunde.
Zvakanakai.
Regai nditi pamusoro iyi malay leaders angu. pamusoroi wanamai pamusoroi wanababa sangano dzvene ramwari pamusoroi uh, ah, mufaro wangu kuti ndinge ndiri panzvimbo ino iyi as i am in this house seated in my house um, i actually feel that iam actually trembling nekuti handisi kutora mukana unoyu for granted Uh, ndiri kuona sekuti i am actually standing on the holy ground of god kuti ndikwanise kunga ndiri kutoshumirawo shoko irori ndichitaura kunemi uh, ndiri kuda kutenda mwari wandipawo mukana uno uh, wekuti ndikwanisewo kushumira zvishomanani pamusoro peshoko ramwari Ah, ndandisina kutombozvironga mufunge ndandisina kutombofungira kuti pazuva ranhasi ndinenge ndiri pano ndichitaurawo shoko ramwari iro riri asi in any way mwari wandibvumira kuti ndikwanisewo kumira pamberi penyu ndichitaura nemi rudairo rwangu kuti jehovha wachataura kuburikidza ndiwo shoko rawo ravari kuda kuti nditaurewo nevana vavo uh, mwari wari mubatsiri uh, dzimweni dzenguva kana wakamira pamberi pevanhu kudai soka unogona kusvika situation yekuti unogona kudzadzwa nekutya pamwe pacho unogona kuzotadza kutaura maybe zvinhu zvawanga uchida kutaura regai nditaure ndichiti pandinezenge ndapedza kutaura zvinhu zvishoma zvandoda kutaura kunini uh, in the event yekuti ndatadza kuzonyatsa kuti nditsanangure kuti ndanga ndichida kurevei kana kuti maakuzoita reflect on the word maakuti paya paya mai vaya vanga vachida kuzoti kudii rega ndingokupai zvangu musoro wenyaya chete kana mukanga mabata musoro wenyaya maybe wamwe munenge maakuzoti o oh, perhaps you wanted to say this dzimweni dzenguva wanga uchida kuti zvino pamwe zvandinenge ndazotadza kuti ndinyatsobuditsa kwamuri um, mushoro wenyaya wandinoda kufamba nawo unoti faith in a hopeless situation um, pandakanga ndiri kukumbirwawo kuti ndisheye shoko nemimi nhasi uh, as you know situation yatiri kufamba tiri i can say that we are actually moving in a situation where a dark cloud is hovering over us but uh, mwari wakangonaka mufunge within that dark cloud there is a little silver line inenge irimo um iya yekuti dzimwe nizonga unenge wakagara mumba wotarisa kuti ah nhai ndoda kubika kapi yetii asi nai hapana mukaka wotarisa tasamba kuti ah, chinhu chandisi kuti chandiri kungoda mukaka chete saka nenhau yezviriko kunzouko wosvibvunza kuti ah, nai saka ndingatobuda kuenda kumashopu ndichifambira mukaka chete takakura kumamisha uko tichimwa tii tsvuku isina mukaka ko kana kwanhasi wacho ndikamwa tii tsvuku isina mukaka zvingaita sei wotogara mufunge wotomwa tii tsvuku isina mukaka ne, kwete nekuti kana kuti washaya dhora rekuti unotenga chigaba chemukaka asi kungoti situation yacho iri kungoita kuti ugare mumba asi tinongoda kungotenda mwari we actually glorify god zvakangodaro nekuti mukushata kwezvinhu ikoku munewo zvimwe zvinhu zvinenge zviri kunaka regai nditaure kune mi ndichiti ah, mukati mesvondo rakapfuura iro riri ah, ndakanga ndiri kuti ndikati ah, i just want to have a look at uh, what the bible says about other women apa nandisiri kutarisira zvangu kuti ndikuda kutarisa vakadzi vakaita zvakanaka chete mubhaibheri kana vakaita zvakashata i looked at a variety of women so oro ana baba hakuna kusina favor ndanga ndiri kunyanya kutarisa nezvaana mai semunhu wechidzimai so pandanga ndiri kutarisa kuti uh, vanhu uh, vesome of the women wari mubhaibheri chii chawakaita pane vakadzi washomanani wandakasangana nawo um, one of the women wandakasangana naye is the woman anotaurwa in the synoptic gospels um, kuna mark chapter 9 anotaurwa nezvake kuna mark chapter 5 anotaurwa nezvake kuna luke chapter 8 anotaurwa nezvake mukadzi wekubuda ropa mukadzi uye anonzi akabuda ropa handii zvati nyaya yatinoziva for 12 years zviya zvekuti akapedzisira apedza even maresources aanga ainawo kusvika asisina chunhu so i was then asking myself is like ukaverenga kuna maki kuna luku kwacho nekuna maki wanotaura almost the same thing but said in a dif different way so ndandi kuzozvibvunza kuti ah, sekuendawa kwese uku kumukadzi uyu anotodzi anga ari mukadzi mukuru aindawa chingonzi mukadzi anobuda ropa so sometimes its like situation yemunhu inoita kuti munhu adefine because of situation yake asi changa chiri kuzondikomborera chichizondiitawo uplift panguva iyoyo yekuti iya takagara mudzimba tiri kuwana nguva yekuti dzimweni dzenguva pane dzimwe nguva dzekuti taitambisa nguva nezvimwe zvinhu tisinganzvere shoko ramwari ndikati ah, but chinondikoshera ndechekuti ukazoanalyzer in all the situation dzakaitika ndechekuti mukadzi uyu akazosimuka even after those 12 years akaenda akanobata mukombero wamambo jesu even jesu paakanga abatwa jesu anga ari mwari pache zvake he even felt kuti ndiani andibata vapa vadzidzi wakati ungatobvunza kuti ndiani andibata pane vanhu vakawanda kudai nekuti jesu wakatofira kuti kana nesimba mariri rakanga rabuda so thats faith in a hopeless situation ah, ndingataureiko pamusoro pemadzimai andakaverenga ah, nezvawo umwe ni mudzimai akandiitira zvakanaka wandakatarisa nezvake wandaitarisa nenyaya yefaith ine faithless situation is the woman anonzi naomi ndofunga tese takambodzidza nezvake in the book of ruth as well riri kuold testament ibhuku ringori nemachapters ane kwana kuita four chete It's only four chapters ukada kuti uriverenge within an hour unenge watopedza kuverenga the book of Ruth. Anosimuka kubva kuBethlehem nemurume wake nevana vairi. Vosumuka wabva kuBethlehem chikonzero chiri chekuti muBethlehem makanga maitika nzara. Hello, tiri kunzwisisana here? Amen. Ah, wanoenda kunogara kumoab handiti wasvika ikoko kumoab ikoko vana vanotokura woita majaha nemhandara sekuuya kwatakaita wochibva kuzimbabwe wanosvika pakutoroorawo vakadzi wavo then for 10 years the bible said they stayed in, um, in moab wagara kumoab ikoko for 10 years kudaro um, baba nevanakomana wese wanofa tinonyatsoinzwisisa nyaya yese hapasiripo pane nyaya yangu pane pandichazoda kusvika ah, wafa wese kudaro naomi anosara ah, in a hopeless situation the woman was now in a hopeless situation nevana vevanhu vatorwa vasiri vana verudzi rwekwake waanga asara nawo ongotarisana nawo anyway pane zvizhinji zvakazoitika pamberi wakazonge vava kuti dzokai kudzimba kwenyu muzodii muzodii ndokupa panaomi anosimuka anonzwa shoko anyway naomi anonzwa shoko Shoko raanonzwa nderekuti kuBethlehemu kuya kwawakambotiza. Watiza kuBethlehemu nechikonzero chekuti kuBethlehemu kune nzara. Iko zvino izvi kwaane nzara, kwa, kwa, kwaane, kwaane maguta, kwaane chikafu. And when I was reading this, I was saying, ah, Naomi, munhu akakura achigara munzvimbo yebethlehema kana ari masizeni ekuti kubethlehema this time isizeni ipi zvinhu zvaaitoziva mukati meupenyu hwake isusu takauya kuno kunzvimbo kuno but patiri muna november kudai tinotoziva kuti varimi kuzimbabwe ka ndopo watori busy kurima minda yavo vari kutenga mbeu wari kutenga fertilizer yekuti wagadzirire kurima but this time iyi ari kunzwa shoko rekuti kubethlehem kwava nemaguta ari kutoziva kuti its harvest time then she decides kuti you know what ndaakudzokera kune vanhu vekwangu uri kudzokera nekuti kwanzi kwava nemaguta iwewo wakarimira Chii chawakarima kuBhetherehema chauchanodya? Pauri kusvika ikoko uri kusvika vanhu vachikohwa. Vari kukohwa muminda yavo. Anyway, I suppose iwe wakanga uine munda wawanga uinawo. Munda iwoyo wawakasiya 10 years uchiriko here? But this woman anosimuka kudzokera kunyika yekwake. Anosimuka ari empty handed. zvekuti paanosvika anotosvika achichema kune vanhu ikoko in such a hopeless situation anototi chitondideedzai nerimwe zita iri rekuti naomi iri harichaita kuti mundideedze zita iroro maakundida kufanira kundideedza a worse name than the one that i am having now vanogara asi anyway munoziva kupera kwenyaya yacho ka there was abundance there was blessing ndaikangawa ndiri kuona sekuti inyaya zvakare yanga iri kutirakidza kuti there is someone here who, who was in a, in a helpless situation but then pazopinda ana boazi mukati and the like nekuzodzotserwa kwaakazoitwa munda wake nechii nechii naomi iye nekuchembera ikoko kwaakaita akapedzisira aane abundance mukati meupenyu anyway nyaya yatiri kuverenga nezvayo ndaipindira nhasi yethe eh, stuna mind woman watisingaudzwi zita rake zvakare maybe ndandiri kuedza kutaura kuti human it cheese it is the tribe yake here kana kuti chii asi hapazi ripo painotangira paiverenga tichibva pavhesi 18 kusvika payakaperera asi handipo bazi payakatangira nyaya inotangira pafa kuti pane mudzimai akanga aine murume wake nemwana wake that is, that is sort of the background of the story ari kugara nemurume wake murume wacho anonzi akanga ari ari murume akwegura so i can assume kuti probably iye wacho kana murume wake ari kunzi akwegura nyangwe naiye wakanga akwegura vaigara munzvimbo yeko yekwavo iyoyo yavaigara vagara munzvimbo iyoyo um, zvinoitika ndezvekuti ano panouya muranda wamwari elisha ndoo paanotaura naelisha kuti a ah, kana maakuzopfuura munosopfuura nepanapa ndinozopota ndichikupai chikafu saka elisha nagehazi vachipfuura vaizopfuura vachigopiwa chikafu vachipfuura vachipiwa chikafu pamusha ipapo zvoenda zvakadaro hazvina kugumira ipapo akazosvika pakuzototi kune murume wake nhai uyu muranda wamwari uyu tadii tamugadzirira imba yepamusoro an upper room toisa kambhedha toisa magumbeze toisa table imomo kuitira kuti kana akanga azoneta kana kuti asina pekuti arari anosvika mumba imomo wosvika worara zvake murume wake anoti zvakanaka saka nekuda kwezvaakanga aita zvese izvozvo izvo rimwe neramazuva elisha anochibvunza kuna kuna the shunamite woman kuti unoda kuti kuti ndikuitirei ndiri namai tomani anoti a ah, ini hapana chandoda kuitirwei inini ndiri raiti ndigere zvakanaka stereki nemurume wangu ende eh, kwete nemurume wangu chete vavakidzani wangu ndigere nawo zvakanaka handina dambudziko nawo vanhu vandinogara nawo munharaunda munoma handina problemu nazvo ini ah, ndandiri kuona sekuti this woman ka ari kusvika pakuti ka do you know kuti there are times when someone is in a situation when they are in that particular situation they forget about that situation they sort of forget situation yavo kuti ah yo situation yandiri okay ndoiaccepta sezvairi then what then do they do wanongoita muvoni neupenyu zvakangodaro ameno zvichida vamwe vedu makambonzwa inonzi the serenity prayer inoti god grant me the serenity to accept the things that i cannot change mukadzi uyu this shunamite woman akasvika pakuti akakanganwa nyaya dzekuti haana kumvenge aita mwana kwaari akanga aona sekuti zvinhu zvaasingagoni kuchenja chinja so those things became acceptable kwaari akazvigamuchira akatotanga kutorarama upenyu huri happy achifara and change the things that i can change so in this case mukadzi uyu ka zvinhu zvaakakwanisa kuchinja ndezvekuita munhu uya ane hospitality akazoita kuvana waranda wamwari wana gehazi wauye wazogadzirwa neaparomu wachipiwa pekugara wachiita sei wachiita sei akatozvikanganwa zvekuti haana mwana zvisinei anoto uh, muranda waelisha wa, wa gehazi ndiye anozoti a ah, amai awa havana mwana so nekudaro zvinonzi panguva ino thats the background of the story panguva ino gore rinouya uchange uine mwana ndiye mwana watiri kuverenga nezvake wati kutaura naye kubva pavhesi 18 so mwana iye anokura rekuti anotoendawo alo tichinonzwisisana eh. anotoendawo kuti anotoenda kunoita mabasa newasha aunt nana nababa nezvese nezvese ndo patiri kutanga pavhesi 18 pari kunzi mwana uya anongotanga kuti musoro musoro musoro musoro so baba vanoti mutorei mumuendese kuna amai vake vanotora mwana womuendesa kuna amai wake wosvika womugadzika pamakumbo paamai wake zuva raakumamidday mwana iyeye anofa mwana iyeye paakanga afa chii chinoitwa na nethe shunamite woman anosumudza muchitunha chemwana wake ndokunochiradzika pambhedha paakanga akati ndo pambhedha panosopota pachirara muranda wamwari kana auya mumba make anobva avhara dhoo siya mwana akarara ipapo so nandiri kuti ndikati ah what a woman of father wakakomborerwa zvavo wakadaro situation yakadaro mwana wakaona usingatofungidziri kana kutotarisira kuti nei ndiinai zvichida dai ndaa ndirini ndakabva ndatoridza mhere ndotodeedza nababa wacho ndotodeedza nevavakidzani wese kuti uyai muone zvaitika so this woman anobuda akati ah ndipei dhongi ndiende naro ndoda kunoonda muranda wamwari so zvinonzi it's, it's not even a sabbath day hakusi kutori kana kutanga kwemwedzi saka uda unoona muranda wamwari zvaita sei anoti it is well zvakangonaka zvakadaro so dai kuri kunzi munhu the shinamite woman anga asina rudairo namwari namwari nechitendero angadai akati it will be well but akati it, will be, it, it is well zvakatonaka zvakadaro anoinstructa this servant kuti you have to saddle as fast as you can tichimhanya takaenda kunotsvaga muranda wamwari hameno kuna ana mount camel handizivi kuti kwanga kuri kure zvakadii kwawaizonzi asaddle wachienda vakafamba vachienda ndokusvika anoona additional multi woman achi ari nechekure kuti uri kuuya kuno is it well with you is it well with your husband is it well with your child anoti it is well anosvika asvika gehazi eh, anomboedza kupindira pindira munyaya iyoyo asi iye anoudzwa naelisha kuti anoratidza sekuti ari kushungurudzika mukadzi uyu musiya ataure nyaya yake kwandiri anozviwisira pamakumbo pagehazi Yes, anopawo mainstructions ake nekuti anenge anga ambovharidzirwa nekurasirwa naMwari, sarasiswawo naMwari panguva iyoyo. Anotuma nemainstructions aari kutuma uh, uh, muranda wake kuti aende. But pavhesi 22 panondiitira zvakanaka. Eh, kunonzi pane andiri kuerenga rega nditarise mubible mangu sorry anoti padevesi 28 inoti so she said did i ask for a son my lord did i not say do not deceive me ukatarisa that, that verse iri kuita sekuti uh, the shunamite woman ari kuita a direct confrontational yekuita sort of kunga ari kuzvidza uh, muranda wamwari nekupiwa mwari mwana kwaakanga aita asi ukazonyatsokuitarisisa hazvizirizvo zvaari kutaura ari kutaura kuti mwari hamuzirimi here makandipa mwana uyu zvofananawo nesu how many situations are we going through in our lives urwere here hwatiri kupinda so kana tasangana nazvo shoko ramwari zvatiri kudzidza kubva kwariri pavhesi 28 rinoti tinodzosera shoko ramwari kwariri sezvariri kuti mwari hamuzivime here makati nemawanga enyu takaponeswa hamuzivime here kuti pamuti patinenge tatsika imi munotipa we will even trade upon pamusoro pemascorpions edu even pazviri kunzi kune chirwere chiripo sisi tinongoimba tinongo tivimba kuti jehovha imimi munotiisa pasi pemapapiro enyu in whatever situations atiri kufesa be it in our families mwari hamuzirime here makataura so patiri kufamba even tiri musituation yatiri patiri kufamba tiri mune zviri kutyisa tinongotora shoko ramwari toridzotsira kwaari ah, ndakanga ndiri kuzoitirwa zvakanaka nemumwe muparidzi wandanga ndiri kuzoteererawo mharidzo yake achitaura achiti eh, mwana wangu aakuzonyora maexaminations pane avanoti maexams avanonyora prior to the actual exam yavari kufanira kunyora maresults aya mwana ari kuyaka akawita ma hapana kana nechimwe chaachakapaswa nemwana so muranda wamwari iyeye aizotaura achiti ndakangobata certificate yemwari wangu yemwana wangu iyeye ndikaenda pakona ndikapfugama ndikanamata ndikakonfronta ndika mwari ndikati mwari hamuzivimi here imi mwari makati handizoshayi chinhu but in this situation come and address my situation ndazoshayiwa sei seiko pagoita mahuwa apa ndigozoshaya chinhu asi imi muri mwari ndinobhilivha mushoko renyu makandiudza kuti handizoshayi chinhu saka nhasi ndagoshayiwa sei so wadikani ndiri kuti kudii ndiri kuti patiri kufamba even patine machallenging situation atiinawo ngatingoramba tichidzorera shoko ramwari tichibhilivha for a miracle in him even pane zvinhu zvese zvinenge zvichiitika anyway um uh, e, elisha na um, nagishuna might woman sekupedzisira kwazoitwa pashoko maziva kuti wanozofamba wozoenda wese wosvika kumba ikoko zvechokwadi anosvikobata bata mwana onzwa kuti mwana akatonhora chatove chando chakare kare ndopaanozotanga kuita zvese zvaakaita zvekurara pamusoro pemwana achimufuridzira mweya kusvikira mwana atanga kudziya muviri wake kusvika muviri wake watanga kudziya kusvika azohetsura kashanu zvichiratidza kuti mwana uya anga achidzorerwa complete restoration complete restoration and complete healing complete perfection akatorwa akaiswa pamaoko aamai wake patiri kufamba tiri musituation yatiri masikati ano regai nditaure ndichiti mufunge other than the pandemic yatiri kufamba nayo which is actually a global thing iri kuzunza nyika yese nezvese isusu pache zvedu semaindividual tine zveduwo zvekuti zvimwe zvacho hazvitoiti kuti usheye neprayer partner hazvitoiti kuti dzimwe nguva pamwe pacho umire uno taura nana meero wadzano zvinenge zvakati tsaka tsaka muupenyu hwatiri kunamata let us find courage in these women wadikani kuti tinokudzorera shoko kuna mwari tosimudza those, faith, those um, situation dzemukati meupenyu hwedu dzinorakidza sekuti tasvika pekupedzisira hatisisina chekubata jehovha wanotiitira zvakanaka ndandiri kutarisa the shunamit woman kuti dai nhai mukadzi uyo anga akaridza mhere dzimweni dzenguva gehazi nekure kwaanga ari handizivi kuti mount camel kwanga kuina gehazi kwava kuri kure zvakadii i don't know how long they saddled on a donkey to go kuti vanoona muranda wamwari dzimweni dzenguva um, dai asina kuita pfungwa yekuti regai ndinotora muranda wamwari yeye ndine chivimbo chekuti anokwanisa kupinda muno agosandura situation pamwe angadai akatotora mwana newawakidzani wake nemurume wake wakanowiga dzimweni dzenguva mukati meupenyu hwedu wadikani ndiri kuti kudii ndiri kuti tiri kuwiga zvinhu zvipenyu and just because we have lost hope. Let us not lose hope. Let us trust in God in all the situation that we are going through. Mwari watibatsire, even as we are going through the tough times, can he raise the standard of faith? Murudairo nekutenda. Tichinamatirawo. Ini ndichikunamatira ini imi muchindinamatirawo. Tichisumudzana tichienderera mberi. Tiramba tichisumudza chitendo chedu pamusoro. Muzita raBaba neremukorori neremweya unoera. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Chipo chekutenda kuna mai Monday.